Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе атна вакыйгалары тапшыруы. 9 май җиңү бәйрәменә дә санаулы гына көннәр калып бара. Шул уңайдан Мин хәтерләргә чакырам дип исемләнгән республика бәйгесенең район туры узды. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Узган атнада район мәдәният йортында Мин хәтерләргә чакырам дип исемләнгән республика фестиваленең район туры узды. Чарада унбер мәктәп үзләре әзерләгән чыгыш буенча катнашты. Иң элек укучылар мәктәпнең хәрби-патриотик проекытын яклады. Мәктәп күләмендә эшләп килүче агитбригада чыгышы да хәрби-патриотик рухта барды.

Һәр мәктәп бәйгегә ныклап әзерләнгән. Укучыларның да чыгышы үзенчәлекле булды. Олы Мишә урта мәктәбе егетләре бүгеннән үк армия сафларында хезмәт итәргә хыяллана.
Бу чара үзебезнең һәр елны оештырыла һәм мин бу чараны бик тә кирәк дип саныйм, чөнки бу безнең туган якка, аннары менә бу военный нигә дә ген, теләкне арттыра һәм патриотик воспитание дә үстерә. Без бу чарага әзерләндек һәм бу чараны бик көтеп алабыз. Мин фикеремчә, әлбәттә, һәрбер ир, ир кеше армиядә хезмәт итәргә тиеш, үз илен сакларга тиеш. Ул инде анда военный яктан тәрбия ала, дисциплинага өйрәнә. Минемчә, бу чара бик тә кирәк. Бәйгедә беренче урынга Олы Мишә, икенчегә Олы Нырсы, өченчегә Олы Мәтәскә урта мәктәбе лаек булды. Илмира Әхмәтҗанова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе.
Туган илебезгә җиңү алып килгән ветераннарыбыз бүген ничек көн күреп ята? Сауш авылында гомер итүче Рифкать ага Сираҗетдинов белән Илмира Әхмәтҗанова аралашып кайтты.
Безгә тыныч тормыш бүләк иткән ветераннарыбызның сафы елдан-ел сирәгәя. Сауш авылында да бердәнбер ветеран Рифкать Сираҗетдинов гомер кичерә. Ветеранның кайда яшәгәнен авылдашлары аңлатырга авырсынмады, ул яшәгән йортка да махсус элмә такта куелган икән. Казанда туып-үскән Рифкать абый унҗиде яше тулуга хәрби курслар узып, сугышка керә.
Германиягә Барып җитмәдек. Германия барып җитеп булмады. Сугыш бетте.
Рифкат абыема, э, сез кайда нинди полкта сугыштыгыз соң? Мин первый отдельный мотоциклетный полк. Мотоциклларда йөрдегез сез, ме? Минометчик. Сугыш хатирәләре ветеран йөрәгендә мәңгелек яра булып әле дә саклана. Үзенең дүрт туганына да сугыш мәхшәрен татырга туры килә. Җиңү хәбәрен ул Германиядә ишетә. Бу куанычлы вакыйга ветеранның күңелендә бүген генә булган кебек. Инде Германиядә постта тора ди участковый. Мин йокламадым, ә иртә белән кругом атыш башланды, күр, менә. Отыш башланды. И мин тревога күтәрдем. Тревога күтәргәннән соң бөтен полк уянды. Без штабтан звать әйттеләр, сугыш бетте, капитуляция сугыш бетте дип. Эй, тотындылар анда инде. Отырга тотындылар.

Кызлары белән сөйләшкәндә булмаган.
Бөек Ватан сугышы тәмамлангач та Рифкат Сираҗетдинов туган ягына кайтып китә алмый. Мәскәү шәһәрендә парадный дивизиядә хезмәт итә. Туган ягына кайткач ул Лена исемле кыз белән таныша. Ике ул үстерәләр. Балачактагы яраткан шөгыле аңа тормышта югалып калмаска ярдәм итә. Кечкенә вакытта мин Пионер, дворец пионерлар янына үтеп китә дигән балалар керәләр, чыгалар. Мин дә керәсем килә шунда. Ул урыс мәктәбе. Эй, мәктәбе шунда кереп, алсыннар, и мин дә рәсемнәр ясарга дип уйлый торган идем. Минем күршедә бер урыс малае на все руки иде. Аны нәрсә эшләгән мин гел карап утыра торган идем. Шундый оста сөйләшә дә ул татарча. Ис беренче класста укыганда ук ни выставка ясадылар тоже. Выставка дигәч нәрсә инде бу. Спартакиада, соревнование. Мин ясадым бер картинка пиалага, шушында кечкенә генә. Шул картинкада двухсторонний итеп басына краска белән Дед Мазай ясадым. И мин беренче урын алган өчен миңа бер коробка сухой акварель бирделәр. И три поросенка китап.
Рифкат Сираҗетдинов махсус уку йортларында рәсем сәнгате буенча белем алмый. Ләкин ул иҗат иткән картиналарга сокланмый карау мөмкин түгел. Бүген дә ул ясаган рәсемнәр, картиналар якыннарының йорт диварларын бизи. Сабыр холыклы Рифкат әфәндегә уй-фикерләрен ак кагаз битенә төшерү кыенлык тудырмаган. Әйтәм, бер-ике көнне мин терпеливый чыдыйм, хоть төнлә белән йокламыйм, ясыйм. Әни, картиналарны озаклап сыйдыр язмы менә ясаган вакытта? Бер картинаны ясау өчен күпме вакыт кирәк була ди сезгә? Урысы шаны шаны булмый, яны булмаган кисточкалар белән ясый торган идем. Анда

Бүген Рифкат Сираҗетдинов Сауш авылында үз йортында ялгызы гына гомер кичерә. Озын көннәрдә үзе ясаган шамаилләргә карап күңелен юата.
Хәзер улым да ясый минем Альберт. Килгән үзенең портретын ясаганда, менә ди ирнен ди ясый алмыйм ди, улымның ди. Миңа әйтә ясап бир әле ди. Әйтәм, мин инде оныттым, все. Редакция, хозяйство. Шуның өчен дә аерылы кешегә күчтем догаларга.
Дүрт оныгы, сигез оныкчыгы булган ветеран соңгы вакытта еш авырый. Шулай булса да, аның күңеле көр. Илебезгә Җиңү китергән тугызынчы май иртәсен түземсезлек белән көтә ул. Бу көнне ул сугышчан дусларын кабат хәтердә яңарта. Илмира Ахмәтҗанова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Узган ел Олы Мәтәскә авылында якташлар очрашу үткән иде. Әлеге очрашуны авылдашлар матур гадәткә кертергә сөйләште. Быел да традициягә тугры калып, Олы Мәтәскә авылында якташлар очрашу үтте. Хәбәрчебез Рәфилә Салихова дәвам итәр.
Исәнмесез, авылдашлар, нигездәге газиз ташлар, бергә аунап, уйнап үскән газиз, якын якташлар. Ни генә дисәң дә, бер күрешү, бер гомер ул. Уналтынчы апрель көнне Олы Мәтәскә мәдәният йортында узган авыл көнендә ничәмә-ничә авылдаш күреште. Алай гына да түгел, яшьлек елларын искә алу, авыл белән бәйле хатирәләрне барлау җыр-моңга үрелде. Әлегедәй чара авылда инде икенче ел рәттән уздырыла. Узган ел Әдәбият елы уңаеннан каләм тибрәтүче якташларны җыйнауга өстенлек бирелгән булса, быелгы очрашуда игътибар шушы авылдан чыгып, югары үрләргә ирешкән якташларның иҗатына юнәлтелгән иде. Ни кызык, республика күләмендә танылу алган әлеге якташларыбызны авыл сәхнәсенә җыйган беренче тантана бу. Мәсәлән, бу көнне чыгыш ясаган Олы Мәтәскәдә туып үскән Татарстан җыр һәм бию ансамбле солисты Дамир Имамиев һәм аның тормыш иптәше Татарстанның атказанган артисты Гөлшат Имамиева, Фәридә Алсу дуэты солисты Алсу Сөнгатуллина да бу хакта ассызыклап үтте.
Урамнарда бала-чага чаба.

Минем әтийләрем дә, вәтийләрем дә, вәниләрем шушы Теләче ягыннан чыкканнар, Югары Кибә Чугаҗаныкы. Һәм, әлбәттә, менә инде егерме биш ел шушында яшим, бу үз авылымны үз авылым дип әйтеп була, чөнки бөтен шатлыкларым, бөтен тормышым шушында кайныша, әниләр белән, килендәшләр белән, туганнар белән, бөтен нәрсә уртак. Мин бик бәхетлемен шушында булуыма, шушыны итеп якын иттереп мине каршы алуларына. Авыл халкына рәхмәт әйтәсе килә. Бөтенесе дә озын гомер, бәхетле, бәрәкәтле булсыннар, иминлек булсын дөньяларыбыз. Балаларыбызны рәхәтен күреп, бәхетле, тәүфиклы иттереп үстерергә насыйп итсен барыбызга да. Шул апа, менә безнең караучыларыбызга кызыклы булыр иде, сез Дамир абый белән ничек таныштыгыз? Без Дамир абыең белән таныштык, училищега укырга кергәндә, музыка училищесына кергәндә, беренче курстан ук танышкан идек, дүртенче курста өйләнештек, менә Аллага шөкер, инде егерме ишке елга булмый икән әле, артыгы белән була икән әле безнең бергә булуыбызга. Гөлшат Имамиева һәм Алсу Сөнгатуллиналар филармониядә унбиш елдан артык бергә эшли. Ә туган Олы Мәтәскә авылы сәхнәсендә әле беренче очрашулары. Гөлшат ханым Олы Мәтәскә килене булса, Алсу ханым авылның болын кырларында уйнап үскән кыз. Минем әнием Фатыйма ханым чыгышы белән нәкъ менә шушы авылдан, Мәтәскәдән. Һәм инде без кечкенәдән үк шушы авылда үстек. Мин үзем Казанда туып үссәм дә, һәр җәй саен Без сеңелкәш белән өч ай буе торадырыйк монда, көтү көтәдерик, урманга барадырыйк, җиләкләр җыядырыйк. Шул хәтлек рәхәт иде. Әле менә хаман да шул балачак хисләре хәтеремдә, хәтта төшләремә дә керәләр, чыннан да. Хәм инде Авылга кайту минем өчен зур-зур бәхет. Чөнки монда минем иң күңелле, иң матур чакларым узды. Әлеге чараның оештыручылары, Олы Мәтәскә китапханәсе җитәкчесе Зәнфирә Хуҗиәхмәтова, аның каен сеңлесе, Казанда яшәп иҗат итүче танылган якташыбыз Чулпан Файзелгатова һәм Олы Мәтәскә мәдәният йорты җитәкчесе,

Бу чара чыннан да икенче ел уздырыла. Без бик теләп былтыр башлаган идек, менә бу ел дәвам итәбез. Аның оештыручының башы менә шушы кешедән, Зинфира апа, Зинфира апагыздан, минем туган апам була инде ул. Мин булышчысы гына. Бик көчле булышчы. Менә бу елга очрашу узган елгыдан нәрсә сезгә аерыла? Былтыр Изметдин былтыр әдәбият елы буларак без күбрәк шигырь язучылар белән очрашкан идек. Араларында гына шул үзебезнең авылдаш Җырчыларны, биючеләрне, гармунчыларны гына кыстырган идек, ә быел инде зурлап читтә яшәгән иҗади кешеләрне җыйдык, җырчыларны, хәвескәр җырчыларны. Менә шуның белән аерыла.
Олы Мәтәскә авыл җирлеге башлыгы Миннәхмәт Вәлиуллин бу очрашуны традициягә әйләндереп, һәр елны апрель аенда күрешик дигән теләкне җиткерде. Мондый чараларны авыл халкы да көтеп ала. яратып кабул итә. Мәдәният йортында алма төшәрдәй дә урын булмау, моның төп дәлиле. Рәфилә Шәмсетдинова, Илнар Хәнипов, Теләче телевидениесе.
Район башкарма комитеты җитәкчесе карары белән районда 1 апрельдән 31 майга кадәр торак пунктлар, оешма-предприятиеләр, учреждениеләр территорияләрен, балалар мәйданчыкларын, массакүләм ял итү урыннарын, юл кырыйларын, автомобиль юлларын, сәнәгать һәм көнкүреш калдыкларыннан чистарту Ике айлыгы игълан ителде. Ике айлыкны үткәрү буенча район штабы төзелде. Территорияләрне чистарту буенча чаралар планы эшләнде. Хөрмәтле тамашачлар, хөрмәтле райондашлар, безнең тирәлегебездәге чисталык бары тик үзебездән генә тора. Шуңа да өмәләрдә актив катнашып, үз йорт-җиребезне матур һәм чиста тотсак иде. Хөрмәтле тамашачлар, хөрмәтле Теләче газетсын укучылар! Беренче апрельдән 2016 елның икенче яртысы өчен рәсми төстә Теләче газетсына язылу башланды. Тулысы белән язгы һәм җәйге мәшәкатьләргә керешкәнче, газетабызлга язылып калырга онытмыйк. Теләче газетсы, безнең газета!
Район газетасы Район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авазы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, тапшыруыбызны сезнең тәбрикләү хатларыннан тезелгән музыкаль бүләк сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Беренче тәбрикләү хаты Югары Кибә хуҗа авыл якларына Юлланыр, зәңгәр экраннар янына якынрак, үзенең юбилеен билгеләп үтүче Ганиева Фәрзия Марс кызын дәшеп калабыз. Егерме беренче апрель көнне Югары Кибәхуҗа авылында яшәүче кадерле әниебез Ганиева Фарзия Марс кызының 55 яшьлек юбилее дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әниебез! Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның пакълыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып күкрәк сөте белән иман иңдерүче әниебез. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем балам дип чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң, без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Әни, бүген сиңа 55 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Көннәрең шатлык белән үтсен. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине беркайчан да ташламасын. Биргән фатыйхаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Гомер юлларың озын булсын. Кайгы-хәсрәт күрми. Һаман шулай безгә терәк булып, әтиебез белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме бит сез. Рәхмәт сиңа, әни, яшәгәнең өчен, рәхмәт сиңа, безне яшәткәнең өчен. Балам, диеп, күз нурларын жәлләмичә, кайткан саен назлап, сөеп, кайгыртканың өчен. Без сине, әниебез, сине, әтиебез, бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Эдуард, кызларың, кияүләрең Инсаф. Эльвира, Альберт, Альбина, оныгың Алмаз. Хөрмәтле туган көн иясе Фарзия апа, ихлас теләктән, ихлас йөрәктән сезне без дә матур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Гел шулай бергә-бергә матур итеп гаиләгез янәшәсендә яшәргә язсын сезгә.

Син бар әле безгә таяныч.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, ә хәзер үк лайчак тәбрикләү хаты Баланлыш авылы якларына юлланыр. Зәңгәр экраннар янына якынрак шулай ук юбиляр, Гасимова Зөлфия Бөхрамгәрәй кызын дәшеп калабыз. 22 апрель көнне Баландыш авылында яшәүче газизебез Гасимова Зөлфия Бохрамгәрәй кызының 55 яшьлек юбилее. Әнинең нинди кадерле, кеше тормышында әһәмиятле зат икәнен искәртеп тору бер дә урынсыз. Чөнки һәммәбез беләбез, кеше гомеренең башыннан алып ахырына кадәр озатып баручы изгелекләр барысы да шул әни сүзе белән бәйләнгән. Без барыбыз да бүгенге көндә кемнәр генә булмыйк, башлангычыбыз белән, гомеребез, белемебез, тәрбиябез белән әниләргә бурычлы. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның пакълыгын аңларга өйрәтүче кадерле әниебез, дәү әниебез. Сине чын күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың белән бергә гомер кичерүең сине ифрат зур бәхетле итә. 55 ел эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың, газаплар кичергәнсең, сынмагансың, сыгылмагансың. Ә берсеннән-берсе чибәр, энҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер шуларның уртасында балкып утырасың. Аллаһы Тәгалә синең шул бәхетләреңә өстәп сәламәтлек бирсен. Балаларыңның иң кадерле әнисе һәм дәү әнисе булып бәхеттә, муллыкта, тынычлыкта, кайгы-хәсрәт күрми озын гомер кичерергә язсын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатыйхаң, төпле киңәшләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, әниебез! Дистәләрне кушып дистәләргә сүтәсең син гомер йомгагын. Һәркем өчен маяк булыр иде, әни, синең үткән елларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, сыгылмадың җилдә-давылда. Түземлегең күреп сокланмыйча калган кеше бармы авылда? Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә арта хөрмәтең, сиңа карап төшендек без, әни, яшәү серен, гомер кыйммәтен. Тик бер генә безгә яшәү язган, тик бер генә яшәү мизгеле, без бәхетле булыр идек, әни, яши алсак синең шикелле. Иң изге теләкләр белән балаларың Айдар, Гөлназ, Айрат, Рамилә, оныкларың Нияз, Адилә, Иркә, Рәсүл, барлык кода-кодагыйларың, туганнарың исеменнән кызың Ания, киявең Рәлиф. Хөрмәтле туган көн иясе Зөлфия ханым, хатта язылган ихлас матур теләкләргә без Теләче телевидениесе иҗат төркеме дә ихластан кушылабыз. Гомер бәйрәмегез, 55 яшьлек юбилеегыз котлы, мөбарәк булсын!